Atwero waco kuman ni, Kwir nino tye maber, aber gifte. Kwir nino tye maber i Gulu. Kwir nino tye maber i Gulu city. Ento tye jo moni tye amini kono tam ya, kono in aye itye tamo tammi ya. Imoko i kom Tony gitara liking, bedo ya gitara aye dong dit dit mo loyo mao. Bedo ya gitara dit loyo mao. Gin ma wabalo kwir ni en aye lok i kom Mao, Norbert Mao, ka pe itye ingeyeno, in dye cung mere meya. Pingo icito ka lweny pa weg lyeci? In dye cung meya ba? Ngo muweko icito ka lweny lweny pa jo madongo? Tony Gitara Cariko ba Tony Gitara Cariko, Ngo ma weko in icito ka lweny i kom Mao? Itye mako pati ni aa acunga i pati na acunga i pati na. Tye jo mukene tye i pati aye lukongola. Mao gikwed Tony Gitara nga ma dong tye cok ki gamente loyo? Nga tye cok ki gamente loyo? Ibinongo ni tye Mao. Dong an aye ibed kite kite kite kite kite i kom Tony Gitara, ee omiyi kwir ki Tony Gitara, omiyi kwir ki Tony Gitara, Tony Gitara, Norbert Mao ki dong Fada Onen nga ma tye olo olo ibinongo ni wa Fada Onen loyo Tony Gitara. Tony Gitara pe loyo ka nyeno ni Tony Gitara gipyeme ki Fada Onenne ken. Fada Onenne gono goyo Tony Gitara ba ice angwen nongo Tony Gitara opoto woko. Ci in imoko meri i kom Tony Gitara ni king gin mo balo kwini eno. Angeyo ni tammi in oda mari dok dano bene mito ni in ibed meya iweko otim ka goyi. Ngo ma gengi bedo Icraeli? In ikur kareni ci iti lek kwini pien kwi dano ma cwako toni ki tara kibibolo i kwi dano ma tye in imito kwi bot jo ma cwako toni ki tara imito kwi jo ma cwako Norbert Mao imito kwi bot jo ma cwako Father Onen. Ngo oweko in iti pokkeo? I dek kwir pa jo ma cwako fada onen, I dek kwir pa jo ma cwako Nobert mo, imito jo ma cwako ngo? Tony Kitara. In tika imito ni ikat kwir ada? In ka imito kwir no, icung ka ma danone dwong. Pati nrm ba kombeddi ni ogamo mao ti botgi DP, DP tye ka tic ki gamente. Tyen lokke wan weng watye acel. In itye ka ringo ilaro mere ni Tony Kitara. Tony Kitara ka weko iwi gia wi balle o. In nongo lweny eni nongo pe lwinyi. In nongo ibedo me mot ka iwoto iwoto ingiyo joni angiya ni lwenya lwenya joni tye nining. Pe, lyeci ni moo lweny gitye nining? Gitye alweny nining? Lyec mene matek? Lyec ma dong ogoyo luwotgi o weng? Aa, an dong arye i kore. En aye in ni itimo kumeno. Pien kwir pa joni kato ka dong dugo i kumwu. Wek kwir pa joni okato lung tuke. Angeyo ni mao loyo kwir-ro. Wek mao olo kwir-ro maber, Ka Mao oloyo kwir ci Mao obino ocako cung inge otim ocak cung inge otim aber ka inongo kwir wa nyig pyera kwir ma romo pyera adek ci gwok ka gwok Mao obedo lakica ci owaco dong ki loc iye.

politics lokke tek. Ca mukene i po ni ma onongo iwaco ni aa kaki kany dong an akati ki kwica dong Mapinduzi twero cere. Aa ki kany gitim kuman kuman kuman kuman. Inongo ni cweyo coro me politics ka imwomme ata ni in icung ngo atir kuma en ibedo straight ibedo ni aa kono ngo ngo ipo ni in icung i lain keni dano weng ogomo. ni icung keni. Angeyo ni tye jo mukene waci ee an ka i kwir pa ngati adegi kongo promise me i kin kare weng promise me nono ba. Kiromo waci ni in icung matek kany i nge kwir waneno gin mo wii aber nongo wamito ni in iye ibed meya wa, in ibed latela wa, Myero weng omir in. Ento wek donyo i cid mukene ni, lweny bot odiro wi gini wek obed pe odiro wi gini.